Yn Gymru, mae o'n anhygoel. Mae, os a ddim bu well na gallu um, weld pobl ifanc a siarad efo nhw yn Gymraeg. Wrth dwytha oedd fi a Zach, athon ni i Rexham, a nathon ni wneud sesiwn orienteering i criw o pobl ifanc yn ysgol, a oedd o'n ffantastig iddyn nhw gael opsiwn o ddysgu Cymraeg trwy hynna. Fel arall, oedd nhw'n ddisgwyl rhywun Saesneg yna i throi fyny a dysgu nhw'r sgiliau yn Saesneg. Ond oedd o'n really neis i gallu bod yna a dysgu nhw sut i wneud yr un un gweithgaredd ond trwy'r gyfrwng Gymraeg. Yn, yn y maes um, gwyddoniaeth lle da ni'n lle da ni weithio, mae yna rai geiriau sy'n Saesneg yn yr ochr technoleg a rai mae gen, gen i ni Gymraeg cyffredin, um, Cymraeg lafur felly. So, yn y, yn y labordy ac yn gweithdy, be dyn ni'n neud ydy, weithiau dyn ni'n siarad hollol Gymraeg, yn enwedig pan ni'n ni drafod o gwaith o'n ni'n neud. A weithiau dyn ni'n defnyddio hyn o hyn o geiriau Gymraeg ar ochr technoleg, a dyn ni'n gymysgu hynny weithiau, ond mae o'n gweithio i ni. Swn i'n dweud cyn i'r i'r gronfa o rhan fwyaf o'r busnes ni allan yn Lloegr. achos dyna lle mae rhan fwy o'r pyllau nofio a, a, ag ochr yna, so yn gwerthu yn Lloegr rhan fwy'r amser. I, i ddatblygu a profi'r broses, mae'n bwysig cydweithio efo uh, busnesau yn yr ardal sy'n medru helpu ni i, i brofi beth, beth ni eisiau trio wneud yn y dyfodol. A defnyddio Gymraeg i gysylltu efo heini, cael tros nhw i, i gweithio ar, ar, ar y busnesau nhw o hwnnw, o ffaith bod ni'n gallu cysylltu yn Gymraeg yn hollol pwysig i ni.
Mae gen ti hefyd yr cyfryngau cymdeithasol ac mae pobl yn rili really gwerthfawrogi pan mae pethau fel yna yn dwyieithog. Felly, pan dwi'n gwneud post yn bora, a mae, mae angen gwneud post bob bora oherwydd mae pobl yn gofio bod chi yma, Os dwi wedyn yn, yn gyflym iawn yn gallu gwneud o yn Gymraeg a Saesneg. Lle mae yna llefydd eraill lleol uh, methu neu hynna, sa rhaid i nhw cyflogi rhywun neu gyrru'r pos i ffwr i rhywun um, i, i gael y gyfeithi. So mae, mae pos wedyn yn mynd, mae'n cymryd amser, a mae'r pos Facebook gorau uh, mwy off the cuff, mwy fatha in the moment, ti'n So mae, mae hynna wedi helpu fi lot, da. Um, mae yna gymaint o swyddi yn cynnwys yn fi lle mae gallu siarad Cymraeg yn hanfodol um, mae yna lot ohonyn nhw yn yr ardal hefyd um, sy'n gofyn i chi siarad Cymraeg felly mae gallu a cael y sgiliau i allu gwneud yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn. Mae gallu defnyddio'r Gymraeg yn ein mywyd bob dydd yn bwysig iawn i fi. Um, Dwi'n lot mwy hyderus yn siarad Cymraeg, ysgrifennu'n Gymraeg um, a gallu gweithio trwy'r gyfrwng y Gymraeg. Dwi wedi byw yn Gaer yn y gorffennol um, a nes i ddim sylweddoli pa mor gymaint o'n i'n colli defnyddio'r iaith Gymraeg. Um, so'n symud ymlaen wedyn yn yngyrfa, um, dwi'n gwybod bod hwnna'n rhywbeth pwysig iawn i fi. Ia, mae'r prosiect hun yn yr, yn yr rhanbarth arfor, a mae hwnnw'n rhan fwy o Gymreigedd. A felly mae'r busnes wedi troi ei hun yn fwy Gymreigedd wan ar ôl i dechrau'r prosiect. So mae hwnnw wedi newid yn y busnes. Da ni redag prosiectau wan fel ni defnyddio nhw. Gymra uh, Saesneg i, i, i redag prosiectau y blaen, y rheoli'r prosiect. Um, mae hwn yn cael ei wneud yn hollol Cymraeg ar hyn o bryd. A mae hynny'n helpu ni um, meddwl sut gawn ni gysylltu a sgwennu i gwmnïau eraill yn Gymraeg. A, a, a hefyd, beth sy'n digwydd hefyd yn y busnes ydy, hyn i sydd ddim yn siarad Gymraeg, mae yna un a ddau sydd ddim yn siarad Gymraeg, maen nhw'n dechrau cael gwersi Gymraeg wan i helpu ni efo'r busnes. Dwi lot mwy hyderus yn siarad Cymraeg yn gweithio trwy'r Gymraeg a mae'r prosiect dwi'n arwain ar True am Spark yn yr prosiect Cymru Llundain um, so dwi'n gweld yr effaith yna hyd yn oed fwy. Um, so dwi'n gwneud digwyddiadau, er enghraifft, yn Llundain efo'r diaspora sydd yn byw yno a mae'r gofodau Cymraeg dda ni'n gallu gynnig i bobl efallai sydd yn colli defnydd o'r iaith um, a ddim yn cael y cyfle yn arbennig iawn.